Thlahtu bulte leh zawlneite bungthumna, thlemna leh tlukna, vanah helna tichhuak turin a zalen tawh hek lo. Setana'n Pathian a hmelmakna chuan mihringte chhiatna phiar turin hmun thar a zawng chhuak a. Edena nupa thianghlim ten thlamuanna leh hlimna an neih chu ani tan chuan chatuan atana hlauhlen tur a nih dan chu a hria a. I chikna a chawhthawh a awmin thuawi lohna avanga sualrah an tel theihna tur a ngaihtuah a. An hmangaihna chu rin lohna a chantir in an chawimawina hla te chu an siamtu demna a chantir ang. Tichuan heng sualna nei lo te hi Amah ngeiin a tawh buainaah chuan luhtir chauh pawh ni lovin Pathian hmingchhiatna leh vanah lungngaihna a thlentir ta a. Kan nu leh pa hmasa ber te chu hlauhawm anmahni tichithei tur laka vaulawkna pek lohin an awm lo. Van mite chuan Setana tlukna chanchin te, anmahni ngei pawh an boralna tura a phiar ruk dan te, Pathian sorkar nih phung dik tak leh Sualna Lal fapa in paihthlak a tum dan te chiang takin an hrilh a, Pathian thupek tha famkim awi lohna avangin Setana leh a hote chu an tlu ta a ni. Adama leh Evi tan chuan chu dan a tel lova invawnna mumal awm thei lo chu a pawimawh teh meuh mai a ni. Pathian dan chu amah anga thianghlim a ni. A duh dan puan chhuahna, a nungchang lanna, a hmangaihna leh. Finna tar chhuahna a ni. Thil siam zawng zawng, ransa leh mihringte nen Pathian dan remin an awm tur a ni. Pathianin inawpna atan dan chu a siam a, nungchate chauh zawm tur a ni lova, thil siam zawng zawngte tan a ni. Thil zawng zawngte chu dan nghet pal zut theih loh hnuai ami an ni. Thil siam zawng zawngte chu leilung awm dan angin an kal mai a, Leia cheng zingah mihring chauh chu Pathian dan kaihhruai theih a ni. Thil siam zawng zawnga ropui ber mihring hnenah chuan a thilphut hriat thiamna te, a dan thianghlim dikna leh zawm a hlawkna te mihringin i he loa zawm a tul dan te chu hrilh a ni. Eden huana cheng te chu van tirhkohte ang bawka enchinna hnuaia awm an ni a. Pathian dan mila an awm chauhin Eden huana chen theihna an nei a ni. Thu an awih leh an nung ang a, thu an awih loh leh an thi ang. Pathianin malsawmna ropui changtuah a siam a, nimahsela a duhdan an ngaih pawimawh loh chuan vantirh koh sualhote zuah lotu chuan anni pawh a zuah lo vang. Bawhchhiatna avangin a thilthlawn pek chu an chen ang a. Lungngaihna leh chhiatna a thleng bawk ang. Vantirhkohte chuan Setana bumna lakah chuan fimkhur turin vokhanna an pe a, thathlah hlek lovin a bei zui dawn a ni. Pathian thu an awih chhung chu engtin mah a ti na thei lo va, an mamawh chuan vantirhkohte chuan englai pawhin an pui thei. An thlemna hmasa ber an hneh phawt chuan vanthuchah kengtute ang bawkin an him thei ang. Nimahsela thlemna a an luh tawh chuan an nung chang a khaw lo tawh a, Sitana do turin chakna an nei thei lo vang. Chhia leh tha hriatna thing chu Pathian an hmangaihna leh a thu an awina fiahna tur a siam a ni. Pathian chuan he fiahna amah an hmangaihin a thu an awi tak tak em tih fiahna tur awm tir chu tha a ti a. He thilah hian a thu an ngaih pawimawh loh vaih chuan, Bawhchhiat thiam loh chang an ni dawn a ni. Setana chuan hmun tinah thlem turin a um zui thei dawn lo va. Helai thing thiang lo atang chauh hian anni chu a pawh thei a ni. A nungchang enfiah sak an tum vaih chuan a bumna an tawng dawn a ni. Pathianin a zirh theih chin tura a pek chu lungawipui mai tur leh vokhahna pek chu Ngai pawimawh tura tha taka hrilh an ni. Beisei loh zawnga thil a tih theih nan, Setana'n a bumna hmanrua nena inhmeh tak rulpui chu hmanruaah hmangin a inbawl danglam a. Chutih lai chuan rul chu thil siamte zinga fing ber leh mawi ber pakhat a ni. Thla a nei a, a thlawh velna ah te chuan rangkachak rawng leh eng tle mawi tak a nei a. Thingthiang lo kung rah thut mai zarah chuan a awm a, a hmutute tan chuan mit la tak leh hmuh nawm tak a ni. Eden huan muanawm takah chuan a sa seh tur melhin a awm reng a. Vantirhkohte chuan Evi chu fimkhur tak a awm a, a pasal nitin hnathawhna atanga tla hrang lova a awm chuan Thlemna lakah a him zawk dawn a ni tih an hrilh a, a hna hlimawm tak chuan a rilru a la zauh a, a hriat loh hlanin a lo tla hrang ta daih a, amah chauhin awm a ni tih a inhriat chhuah chuan a hlau deuh a, mahse sual leh tha hre hrang a, sual chu do ve thei tawkah in ngaiin a ngaih a ti tha lui a. Vantirhkoh te vau lawkna thu chu pawisa lovin reilo te ah chuan Theira ei thiang lo chu mak ti takin a lo en ta reng a, Theira chu a duhawm si a, engvangin nge Pathianin hei hi ei a phal loh aw tiin a ngaihtuah neuh neuh a. Thlem tur remchanna a hmu ta, Pathianin huana thingrah te reng reng hi inei tur a ni lo a ti e lawmaw tiin Evi chu a bia a. Evi chuan a ngaihtuahna thangkhawk a hria emaw ni chu? tiin mak tiin a phawk hle a. Rul chuan awmawi fahranin Evi duhawmna leh ngaihno beihna te chu tawngkam thiam takin a an fak vel a. Chulai hmun atanga inthiar filim a hnekin chutia rul a tawng ta mai chu mak tiin a ngaithla ta zel a. Vantirhkoh angin a hnenah thu rawn sawi chu ni sela, A hlauhna chu a lo tho vang. Mahse, rul mit la tak mai chu hmelma tlawm ta chuan hmanrua a hmang ang tih ngaihna reng reng a hre lo. Thlemtu thanga awna tura zawhna chu a chhang ta a, Ti lo ve, huana thing rah te hi kan ei thei asin, huan lai taka thing awm rah erawh chu Pathianin in ei tur a ni lo, Tawh pawh in tawk tur a ni lo. Chuti lo chuan in thi ang a ti a ni, a ti a. Rul chuan hmeichhe hnenah chuan, Thi teh suh e, in ei ni a pang chuan in mit a lo var ang a, a chhia leh a tha hria in Pathian ang in lo ni dawn tih Pathianin a hre reng a nih chu, a ti a. He thei rah an ei atang hian an lo sang zawk ang a, hriatna zau zawk an nei dawn tih a hrilh a. Amah ngei pawhin chu thei rah chu a ei a, A lo tawng thei ta a ni tih a hrilh a. Amah tluka ropui an nih hlau in Lalpan an khawih theih lo in dah leh thei a finna leh chakna thlen theitu awm avang chuan an ei leh tawh phalsak lo ni awm in a sawi a. Thlemtu chuan Pathian vo lawkna chu zawm vek tur a ni kher lem lo va. Anmahni tih theih nan a duang mai a ni. Engtin nge an tih theih tawh ang? Nunna thing an ei tawh a ni lawm ni? Lawmna sang zawk leh ropuina duhawm zawk an neihna tur dalna Pathianin a zawng a ni a ti leh zel a. Adama hun atanga vawiin ni thleng hian Hetiang hi Sitanan mi a thlem dan leh a hlawhtlin dan chu a ni. Mihringte chu Pathian hmangaihna awi lo tur leh a finna ringhlel turin a thlem a. Pathian finna leh thil tihtheihna thuruk hmu tlang chekin mi rilru chawhthawhna a zawng reng a. Pathianin a hriattir duh lo chu zawnchhuah tuma an beihna lamah mipuite chuan thutak A lailansa an chhandamna atana pawimawh chu an hmuh hmaih thin. Setana chuan mihringte chu finna kawng dap zela Pathian ring lo turin a thlem a, hmasawn zela inhria a, ngaihṭhahin a thilngiatte chu rap bet a, a tawpa thihna kawng zawh turin a thlem thin. Setana chuan nupa thianghlimte chuan Pathian dan an bawhchhiat chu an hlawk zawk ang a ti. Chutiang rinna chu tunlai hian kan hmu lo maw? Mi tam tak chuan Pathian dan zawmtute chu an zim a, anni chu hlim zawk leh zalen zawk an inti a. Hei hi Edena aw thangkhawk chu a la ni zel. In eini atang chuan Pathian dan bawhchhiahin Pathian ang in ni ang em? Setana chuan thei ei thiang lo, a ei atanga thil tha dawngin a insawi a, bawhchhiatna avanga, Vân aṭanga paihthlâk a nih thu chu a thup hmiah a. Sual chuan a tâna hlauhna a siamsak tih hre reng chungin midangte'n an chan ang an chan ve nân manganna chu a thup tlat a. Tûnah chutiang chuan bawhchhetua chuan a nungchang dik tak thupin mi thianghlima a inchhiar a, a hnathawh ropui tak avângin, Mi hlauhawm zawk bumtu-ah a chang ta. Setana lama tangin Pathian dan a rap bet a, mi dangte pawh chutiang chu ti ve a, chatuana boralna chang turin a hruai a. Evi chuan Setana thu a ring a, nimahsela a rinna chuan sual hremna atang chuan a chhan chhuak lo. Pathian thu chu a ring lo va, hei hian a tlukna chu a thlen a ni. Rorelna hmaah chuan mite chu dawt thu tih tak zeta an rin avanga thiam loh chantir ni lovin thutak zirna hun remchang hlam chhe a, an rin loh vang zawkin thiam loh an chang ang. Setana bumna lam ni lovin Pathian thu awi lohna zawk hi chhiatna bul chu thutak hre turin kan thinlung kan hawitir zawk tur, Pathianin a thu atanga zirlai min pek zawng zawng te hi kan tan zirtirna leh vokhana, bumna atanga min chhan chhuak tur a siam. Heng hi kan ngaihthah chuan keimahni chhiatna tur eng thu pawh Pathian thu kalh chu Setana atanga chhuak a ni tih kan hre tur. Rul chuan theikhap chu a la va, Evi rilru hmin vak lo kawtah chuan a dah a. Chutah amah ngeiin a sawi. Pathianin tawh pawh a phal lo. Chuti lo chuan an thi ang a tih kha a han hriat nawn tir sak a. Ei emaw khawih emawihin a chungah thil tha lo engmah a thlen lo vang. A thlen chin a amaha thil tha lo a thlen loh avang chuan Evi chu a huai ta sawt a. Thingrah chu ei mi a ni tih leh mit la tak a ni tih leh mi tifing turin thingrah it awm tak a ni tih a hriat chuan a rah chu a la va a ei ta a, a tui khawp mai a. A han ei chuan thil tih theih nasang zawk leh nun nasang zawk neiin a inhria a, hlau miah lovin a lo a a ei ta a. Tunah chuan dan bawhchhia a ni ta a, a pasal chhiatna atan setana thawhpuitu a ni ta. Mak tih leh phur takin thei ei thiang lo chu hum tunin a pasal awmna chu a zawng a, a hrilh fai vek a, a dama hmelah chuan lungngaihna a lo lang chhuak ta. Mak tiin a lo mang ang a. Evin a han sawi chuan, Chu chu a nih chu hmelma laka vo lawkna min pek chu, Pathian thu angin Evi chu a thi ngei ang, a ti a. Rulin a thi lovang tih a sawi chu a hrilh pahin ei turin a ti a, Evi chuan chu chu dik ngeiin a ring a, Pathian lung nih lohna engmah awmin a hre lo va, chu a hnehhin a tui si a, nun thar tha zawk changin van miten rawn uap ni awmin a suang tawh a. Adama chuan a khingpuiin Pathian dan bawhchhiahin Pathian thil khap, an rinawmna fiahna tur chu a lo bawh che ta tih a hria a, a rilru chu a buai hle a, engvangin nge a nupui chu a tlat hran tir chu aw tiin Pawi a ti tak zet a, mahse a lo kal ṭhan tir tawh si. Amah aṭang hian a inla hrang ta a ni tih chu a hria. Mahse Evi chu a thlahlel si a, engtin nge a tih tak ang le? Adama chuan Pathian leh van tirhkohte bula awm pawh chu nuam a ti a. Siamtu ropuina chu a hria a, mihringte chunga vanneihna ropui tak pek pawh chu rinawmna aṭanga neih theih chauh a ni tih a hria. Nimahsela chung zawng zawng chu enkhumin siamtu chunga hmangaihna te, lawmna te, rinawmna te chu Evi a hmangaihna chuan a khum a, a zawmpui a ni a, a ni in lak hran chu a ngai ngam lo a ni. Pathian thil tih theihna, vaivut atanga mawi taka amah dintu leh hmangaih vanga a kawppui tur duhawm tak petu chuan a dang pawh a pe leh thei ang tih chu a ngaihtuah phak lo. A kawppuiin a tuar ang ang chu Tuar ve turin thu a ti tlu a, a thih chuan a thi ve mai tur a ni. Chung zawng zawng bakah rul thusawi chu a dik thei ang em? tiin a ngaihtuah a, Evi chu tun hma ang bawk a hmeltha a la ni a, sualna nei pawhin a lang si lo. A nin tun hma ai mahin a hmangaih nasa ta zawk tih a lo sawi ve bawk nen. Thihna nu hma reng amah a lang bawk si lo, engpawh thleng rawh se tiin thei chu a la a, a ei nghal ta a. Adama chuan a bawhchhiat hnu chuan sang ta zawk angin a inngai a, rei lo te ah chuan a sual chu ngaihtuah in hlauhna in a lo khat ta a, boruak nuam tak mai te chu lo danglam zau in bawhchhe tu nupa te chuan vawt sung sung in an inhria a, Hmangaihna leh muanna an neih thin te chu a lo bo zo ta. Chumi aiah chuan sual hriatna te, an hun lo kal zel tura an nun dan tur hlauh thawnna te, saruak an nih inhriatna te chuan a ti buai ta. Eng thuama an inthuamna chu a lo awm ta lo, a aiawh tur inkhuhna chu engtin nge an tih tak ang le? Saruakin Pathian leh Vantirhkoh thianghlim te chu an hmachhawn thei si lo. Tunah chuan an sualna chu an hre chiang ta. Adama chuan a kawppui chu a hnen atanga kal hrang a, rul buma awm chu a hau a. An pahnih chuan hmangaihna nasa taka vurtu chuan he sual pakhat chauh hi chu a ngaidamin an hlauh ang em em chuan a ti lo mahna tiin an intawng thla muan a. Setana chuan a hlawhtlinna chu a chhuang a. Hmeichhia chu Pathian hmangaihna te finna te ring hlel a, a dan bawhchhe tura Thlem hlawh tlingin Adama titlawm turin a hmang zui thei si a. Dan petu Ropuia chuan Evi leh Adama hnenah chuan an bawhchhiatna rah chu a hriattir dawn a, huanah chuan Lalpa chu a lo kal dawn tih an hria a. An sual hma leh la thianghlim lai kha chuan an siamtu chu hlim takin an lo hmuak thin a. Tunah zet chuan hlauhna in an khat a, bihrukna an zawng ta ruai mai. Lalpa chuan Adama chu a ko a, a hnenah Khawiah ngei awm, a ti a. Huana i thuam ka hria a, Saruak a awm ka ni tih ka hria a, ka hlau ta a, ka be ru ta a ni, a ti a. Ani chuan, Tuin nge Saruak i ni tih hrilh che, thingrah ei loh tur ka tih tlat che kha, i ei ta a ni maw? a ti a. Adama chuan a sual chu zepin a pha thei lo. Mahse, chhuanlam tur zawngin a nupui leh. Lalpa chu a puh ta zawk a, Mi awmpui tura i hmeichhe mi pek ngei khan thingrah chu mi pe a ka ei ta a ni, a ti a. Evi a hmangaih avanga Pathian hmangaihna a awmna Paradis chan huama duhthlangtu chuan an tluk hnu chuan a khawpui leh siamtu chu bawhchhiatna thlentu ah a puh a, sualrah chu a va rapthlak em? Hmeichhe hnena i thil tih hi engti zia nge ni le ti a zawh a nih chuan Rulin mi tih der a ka ei ta a ni a ti a. A dam a ang bawkin hmeichhia chuan a thil tih sualah chuan Pathian a mawhchhiat a, engti zia nge Rul i siam, engah nge Eden huanah i luh tir tiin a mawhchhiat a. Mahni inthiam chawpna chu a tir atangin Dawtpa chuan a lo tuh tawh a. A dama leh a thlah te mawhpawh a, a hun leh a hmun te chhuan lama siamtu leh malsawmtu thlenga mawhpawh a sawisel hi kan lo ching ta a ni. Lalpa chuan rul chungah chuan rorelna chu a ti tlu ta a, hetiang hi i tih avangin ran zawng zawng leh. Ramsa tin reng zingah chuan an chhedawngin i awm bik anga, bawk khupin i kal tawh anga, i dam chhung zawngin vaivut i ei bawk tur a ni, tiin Setana chuan rul chu a lo hman avangin Pathian rorelna pawh chu a chang ve tur a ni. Thil siah mawi ber leh mite duh a nihna atang chuan Thil siam hnuai hnung leh mihring te leh ran nung te lam huat a lo ni ta. A dawt leh chu Sitana chungchang a ni. A tawp a, tlawm leh hneh a nih tur chu i thlah te leh a thlah te pawh ka la in do tir bawk ang. Chu mi chuan i lu a la tithi tling ang a, nang in a kear tu i i la tithi tling ang a ti a. Effie pawh chu lungngaihna leh hrehawmna a tuar tur chu hrilh a ni. I duh zawng chu i pasal lam a ni ang a, ani chuan i chungah thu a nei fo vang. Pathianin Adama nena intlukin a siam a, Pathianah rinawm takin awm rengin a hmangaihna danah chuan rinawm reng sela chu rem takin englai pawhin an awm tur a ni a. Nimahsela sual lo lutin inrem lohna a rawn thlen takah chuan an inzawmna chu inrem taka vawng reng tur chuan intuk luh tawnna chu a lo tul ta. Abby chu suala tu hmasa zawk a ni a, Pathian hrilh ang zawm lova a pasal atanga a tlat hran vang a ni. Amah avangin Adama chu suala a tlu a, Abby chuan a pasal sualnaah mawh a phur a ni. Mihring lo tlu ta te chuan sualrah chu seng tur nei mah se, Pathian kaihhruaina ang chu fimkhur takin zawm sela chuan an tan malsawmnaah a la siam theih thauh a, nimahsela mipa chuan a chung nunna chu dik lo taka hmangin hmeichhe tan sual tak leh kum khawphur rit an siam thin a ni. Evi chu a pasal kianga Eden huanah chuan a hlim em em a, mahsela tunlai hmeichhia tih ang bawka Awm hle hle thei lovin Pathian ruang hmansak aia dinhmun sang zawk leh tha zawk thlen tumin a phil i a dinhmun sang zawk leh tha zawk thlen a hnekin a tlahniam ta zawk a ni. Chutiang tho chu Pathian kaihhruaina zawm duh lotute hnenah a thleng ang. Pathianin an tana a ruat loh zawk hmun thlen tumin an bei a. Sang zawk nih tumnaah chuan an hmeichhe hlutna leh nungchang zahawmnate chu an hlo a. Vanin a thawh tura a ruatsak te chu hlen chhuah loin a hnut chhiah thin a ni. Adama hnenah chuan Pathianin, I nupui thu i zawm a, thing pakhat a rah i ei tur a ni lo tia thu ka pek che kha, a rah i ei avangin lei hi nangmah avangin an che dawngin a awm ta a ni. I dam chhung zawngin rim taka thawkin a rah chu i ei tawh ang. Leia i kir leh hma loh chuan i hmaia thlan tui luang zawih zawihin chawi ei tawh ang, lei atanga lak chhuah i ni si a, vaivut i ni a, vaivutah i kir leh tur a ni, a ti a. Pathianin nupa kawp chawi sualna nei lote chuan sual them an hriat pawh a duh lo va, thil tha chu phal takin a pe a, sual chu a hreng a. Nimahsela a thupek kalin thiang lo chu an lo ei ta a, tunah chuan an dam chhung zawngin sual hriatna neiin an ei chhunzawm reng tawh ang. Chutiang chuan Setana thlem thluk a lo ni ta a, tun hmaa hna hlimawm tak aiah thawhrimna leh manganna an chang ta a, beidawnna, lungngaihna leh natna tuar tur leh a tawpa thihna a lut tur an lo ni ta. Sual an chhe hnuaiah chuan thil siam zawng zawng te chuan Pathian laka hel a hlauhawmzia chu an hmu thei ta. Pathianin mihring a siam lai khan nungcha zawng zawng chunga hotuah a siam a, Adama a rinawm chhung chu a hnuaiah an awm a, nimahsela Pathian laka a hel atangin chung thil siam te pawh chu Adama lakah chuan an lo hel ve ta a. Pathian chuan a dan atanga kal pen hlek hlauhawmzia chu Chiang taka hmu thei turin a lo siam ta hlawm a. Chuta tang chuan rim tak leh hah taka mihringin thawk tur a nihna pawh chu hmangaihna avanga siam a ni. A sual avang chuan ei leh in leh nungchang inthlah dahna laka venna leh mahni inthununna tura inkhuahkhirhna chu a ngai ta a. Pathian thil tum ropui tak peng khat chu sual vanga mihring chhiatna leh Hniamna chu ngaiawh tir leh hi a ni. Nu leh pa hmasa ber hnena in ei chuan in eini la laiin in thi ngei tur a ni tih chu an eini chiah chuan an thi ang tihna a ni lo va, amah erawh chu chu mi ni ngei chuan thusut theih loh chu puan tur a ni. Thih theih lohna chu thuawina avanga tiam a ni a, bawhchhiatna avangin chatuana nunna chu an chan anga, chu mi ni ngei chuan thihna chuan a hmuak nghal a ni. Nung reng tur chuan mihringin nunna thing chu a ei tur a ni. Sual avangin zawi zawiin a chakna chu a kiam zel ang a, a ral mai tur a ni. Setana ruahman ang chuan Evi leh Adama khan an thuawih lohna avangin Pathian an ti lung ni lo vang. Ngaihdamna an chang lo a nih chuan nunna thing chu an ei ang a, tichuan sualna leh hriawmna chu a awm zui reng tawh mai dawn a ni. Nimahsela mihring a lo tluk ve leh chuan Pathianin vantirhkoh te chu nunna thing chu a ventir ta tlat a. Vantirhkoh te chu khan daih tle tak ang engin a hual vel a. Adama thlah te chu nunna thing rah ei turin tumah an kal thei lo va, tichuan misual thi thei lo an awm ta lo a ni. Nu leh pa hmasa ten an bawhchhiatna avanga Hremna chu nasa lutuk leh rapthlak lutukah an ngai a, sual te takte avanga. Chutianga Pathianin a tih chu a finna leh rel dikna awmin an hre lo va. Mahse hei hi ngun zawka an thlir chuan an dik lo zawk a ni tih an hre thei ang. Pathian chuan amah angin sual kai lovin a siam a. Lei hi van tirh ko tih aia tlem a hniam zawk chauh te luah tur a ni a. Mahse thu awina chauha awm thei a ni a. Pathian chuan a dan zah lohtu te he khawvel a cheng tur hian a duh lo va, mahse a zah ngaihna ropui tak avang chuan Adama chu fiahna nasa lo takin a fiah a. Chutianga khapna nep tak avang chuan sual lian tak chu a lut ta a. Adama chuan chutiang fiahna te takte a do zawh loh chuan dinhmun sang zawka dah pawh lo ni se, fiahna lian zawk chu a do zo chuang lovang. Adama chu fiahna lian tak tawh tir lo ni ta se. Ngaihtuahna sual lam awnte chuan, Hei hi thil te nau a ni a, Pathian chuan thil te nau mai mai chu a pawisa lo an ti ang. Thil te nau pawihsak lo a, bawhchhiat chu mihring ten an pawisa lo vang. Nimahsela Pathian chuan sual chu eng anga te pawh ni se, a tan chuan a huat thla la a ni, a ti. Evi chuan Pathian thu awi lova, thei rah ei phal loh han ei le, A pasal han ei tir ve mai chu thil te nau ang takin a ngai a, mahse chu chuan khawvel mihringte chhiatna rap thlak tak chu a thlen ta a ni. Chutiang thlemna hun rei lo te ah chuan tu in nge chutiang taka chhiatna rap thlak chu a lo thleng ang tih hre thei ang. Pathian dan chuan mihringte hi a phuar tak tak lo va, dan chu zawm tak tak thei a ni lo ti a zirtir tam tak an awm. Hei hi lo dik ta se, engvangin nge Adama chu bawhchhiat vanga tuar tir phal a nih? Nu leh pa hmasa te sual chuan rahrap thlak tak a chhuah a, Pathian zah ngaihna leh thatna chu awm lo se la chuan hnam tan beisei bau hlauh a ni ang. Tu man mahni inbum suh se, sual man chu thihna a ni si a, minung zawng zawng te chunga hremna a thleng ang khan tunah pawh hian Pathian dan bawhchhiatna chuan Hrem pumpelhna a la nei ta a. Evi leh Adama chu an sual hnu chuan. Eden huana cheng thei an ni tawh lo. Nasa takin la awm zel ngen mah se a theih tawh loh. Chu hmun nuam tak chu an lo chan ta. Mahse tun hnu ah chuan Pathian thu an awi tlat tawh ang tih an intiam a. Mahse an nungchang chu sual in a lo tih khaw loh tawh avangin sual do theihna an nei tlem in Setana chuan a bum reng thei tawh dawn tih hrilh an ni. An rilru that lai mahin thlemnaah an tluh a, tuna sualhriatna an neih hnu phei hi chuan an thianghlimna vawng tha turin an theihna a tlem tawh hle ang. Zak leh lung ngai takin an inmawi tak chu an chhuahsan a, sual leh an chhia awmna hmun leiah chuan an cheng ta a, boruak nuam leh hlimawm tak, Hmun ni tawh lovin boruak inthlak danglam thut thutah chuan an cheng ta. Pathianin khawngaihnain khawlum leh vawta veng turin savun kawr a siam sak a. Chhiatna hmahruai pangpar tih an chuai a, hnahte an tla an han hmuh chuan a dama leh a kawppui chu tunlai miten thihna an tuar ai nasa in an tap a. Pangpar awng rawp tak te a lo chul a, thing pian tha pui pui hnah te a lo ṭil ta chuan. Thihna chu nungcha zawng zawng chunga thleng tur a ni tih fiah takin a ti lang ta a ni. Eden huan chu mihringte suala an tluk hnu rei tak thlengin leiah chuan a la awm a. Suala tlu tawh mihringte chu sualna nei lote chenna an thlir phalsak a ni a. A luhna kawngka erawh chu Vantirhkohten an veng tlat a, Cherubte ven Paradis kawngkaah chuan Pathian ropuina chu hmuh theih a ni. Pathian chibai buk turin Adama leh a fate chuan he hmun hi an rawn pan thin a. Eden atanga hnawtchhuaktu dan an bawhchhiat ngei chu zawm turin thu an tiam thar leh a. Khawvela mihringte an lo sual tak em avanga tui leh tin tihboral a tul tak hial avangin, A siamtu kut ngeiin Eden huan chu lei atangin a seng hawi ta. Nimahsela siam thar lehna ah chuan lei thar leh van thar a tir a, Eden huan aia mawi leh ropui zawk chu a lo awm leh ang. Tichuan, Pathian thupek zawmtute chuan nunna thing hnuai ah nunna boruak thiang an hip ang a. Sual awm lohna khawvela chengte chuan chatuan in sual an chiahin a tihching pen loh Pathian kut chhuak tha famkim chu Hlimna huanah chuan an hmu thei tawh ang. Siamtu ruahmanna ropui tak kha lo puitling thei se chuan khawvel pumpui hi chu Eden thar anga ropui chu a lo ni dawn a ni.